Анна Григорьевна Андросова норуокка биллэринэн кинини «Иэйэхсит ийэ Айыыһыт Ааныска» диэн ааттыыллара. Анна Григорьевна тыһыынча тоҕус сүүс уон алта сыллаахха сэтинньи уон түөрт күнүгэр Уолбаҕа төрөөбүтэ. Кини аҕата эрдэ өлөн аҥардас ийэҕэ иитиллибитэ. Оҕо сааһыгар сүрдээх үчүгэйдик сайылыкка билигин баайыһап сайылыгар олорон сүрдээх үчүгэйдик атаарбыта уонна оскуолаҕа Уолба оскуолатыгар үөрэнэн ситиһиилээхтик бүтэрбитэ. Кини эйэҕэс, сайаҕас, сытыы-хотуу, кэпсээннээх-ипсээннээх кыыс этэ. Уолба оскуолатын бүтэрээт, уонча буоланнар Дьокуускай куоракка үөрэнэ барбыттара. Кинилэр ортолоругар бааллара Макар Кузьмин, Анна Белолюбская уонна даҕаны атыттар. Ити курдук, дьэ, сатыы малларын тиэйэр биир аттаах, дэлигэлээх аттаах Дьокуускайга үөрэнэ барбыттара. Онно тиийэннэр дьэ бэйэлэрин баҕа санааларын толорон араас үөрэхтэргэ үөрэнэ киирбиттэрэ. Анна Григорьевна бастаан тыа хаһайыстыбатын техникумугар үөрэнэн испитэ. Онтон олорор сирэ табыллыбакка, дьүөгэлэринэн иҥин сылдьан баран оруобуна оскуолатын директорын Семен Мефодиевич Кочкины көрсө түһэр. Семен Мефодьевич киниэхэ биэссэр буоларыгар сүбэлиир. Дьэ ол курдук Анна Григорьевна биэссэр идэтин эмиэ сөбүлээн Дьокуускайдааҕы медицинскэй училищеҕа үөрэнэ киирэр. Бу училищены сүрдээх үчүгэйдик бүтэрэр, үөрэнэр сылларыгар өссө дьүөгэлэрин кытта араас икки улахан драмаҕа оонньоон турардаах. Ол курдук кини артыыска эмиэ талааннаах эбит. Тыһыынча тоҕус сүүс отут алта сыллаахха үөрэҕин бүтэрэн Тааттаҕа, Чөркөөххө ананан үлэлии кэлбитэ. Ол курдук кини бу акушерка идэтин бу сылтан ылата саҕалаан, отут биэс сыл устата эҥкилэ суох үлэлээбитэ. Бу үлэлиир сылларыгар үс тыһыынча биэс сүүстэн тахса иэни төрөппүт. Ол курдук биир оччо саҥа киһини күн сирин көрдөрбүт. Кинилэртэн биир да дьахтар оҕо өлбөтөх. Бу баар саамай үөрүүлээҕэ уонна үлэһит киһиэхэ саамай улахан ситиһиитэ буолар. Ол курдук бэриниилээх үлэһит этэ. тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс сыллаахха Өймөкөөнтөн Чурапчы Мугадайыгар оскуола дириэктэринэн кини кэргэнэ үөрэнэ сылдьан билсибит уола Дмитрий Степанович Колесов үлэлии кэлэр уонна кинилэр бу сыл олохторун холбууллар. Бииргэ олороннор кинилэр түөрт оҕоломмуттара. Анна Григорьевна тустаах үлэтигэр олус көхтөөх уонна общественнай үлэнэн эмиэ дьарыктанара, элбэх дьон махталын ылбыта. Ол курдук, эмчиккэ анаабыт хоһоонноох Афанасий Варламов «Акушерка Анаҕа» диэн айылҕаттан айыыһыт буоларга айыллыбытын, абыраллаах аанньалбыт дэппитин, бар дьонуҥ ол иһин ытыктаан акушерска аанабыт дииллэрэ ытыктаан, эдэркээн ийэни сүбэлээн-амалаан, этэҥҥэ быыһанар күүһү-күөдьүкпүтүн күлэн-үөрэн күлүмүрдүү сырдаан бастакы оҕотун түөскэр көтөхпүтүн, үгүс үтүөҕүн өлбөөдүйбэт үйэлээн, үрүҥ таас мараамарга ойуулаан, үйэ-саас өйдөбүнньүк оҥорон үйэтитиэхтэрэ дуо Тааттан дьоно Бар дьон махталын ылбыт саха омук номоҕор киирбит айылҕаттан айдарыылаах биир дойдулаахпыт норуот эмчитэ Фома Петрович Чашкин Куома Чааскын аатын биһиги биир дойдулаахтара киэн тутта ааттыыбыт. Кини бэйэтин кэмигэр билиҥҥи мэдиссиинэ да кыайбат Уустук ыарыһахтары эмтээн сүһүөхтэригэр туруорбут үтүө өҥөлөөх. Эпэрээссийэтэ суох сүрэх, бүөр, быар, куртах ыарыылаахтары, искэннээхтэри, түбүркүлүөстээхтэри, оннооҕор уҥуохха харбыттары оборон, эмтээн, бохсуруйан, түөннээн, ыалдьар миэстэлэригэр алгыстаах туос эмэgэттэри сыһыаран, хааннаан, түөннээн, илбийэн, алҕаабыт отунан эмтээн үтүөрдэр эбитэ үһү диэн кинини элбэхтик ахталлар. Бу барыта саха норуотун эмчиттэрин, отоһуттарын, чаҕылхай дьоҕурдарын кэрэһиттэрэ буолар. Фома Петрович айылҕаттан бэриллибит сэдэх талаанын Бобуу хааччах кэмигэр түбэһэн ситэри сайыннарбатах диэн ахталлар. Буруйдуу бопсо, бэл, хаайа сылдьыбыттарын үрдүнэн кини дьону аһынара бэрдиттэн, ыарыһахтарга көмөлөһөр баҕа санааттан, тыһыынчанан киһини буор босхо эмтээбитэ. Киниэхэ эмтэнэ ыаллыы уобаластартан, киин куораттартан тиийэ кэлэ тиийэ кэлэллэрэ уонна үрүҥ тыыннарын өрүһүттэрэн үөрэн махтанан бараллара. Олоҕун тиһэх сылларыгар кини эмтиир ньыматын Туттар отун үөрэтэн, чинчийэн эрэ бараннар дьэ көҥүл биэрбиттэрэ эбитэ үһү Билигин кини туйаҕын хатаран, суолун батыһан төрөппүт уола Михаил Фомич Чашкин Мэхээлэ дьону-сэргэни эмтии, үтүөрдэ сылдьарыттан биһиги үөрэбит уонна махтанабыт тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн алта тыһыынча тоҕус сүүс алта уон үс сылларга уолба пуунугар сүрүннээн соҕурууттан кэлбит кыргыттар үлэлээбиттэрэ Бу кэмҥэ Кармадонова Анна Кировна, Курбатова Клавдия Ефимовна, Иванова Таисия Федоровна, Дымова Лидия Ивановна уонна да атыттар үлэлээбиттэрэ. Кинилэртэн Лидия Ивановна, Дымова ордук таһаарыылаахтык үлэлээбит. Хас да төгүл оройуон хаһыатыгар, бочуот дуоскатыгар тахсыбыт. Лидия Ивановна салгыы үөрэнэн, оҕо бырааһын идэтин баһылаан, Москва куоракка үлэлээбит эбит. Эдэр сааһын, сырдык кэмнэрин ааспыт, уолбатын, дьонун-сэргэтин кытта кэлин даҕаны суруйсан, кэпсэтэн билсэ олорбут. Любовь Филипповнаны кытта ыкса дьүөгэлэспитэ, билсибитэ биллэр, суруйсаллара эбитэ үһү. Ол туһунан Любовь Филипповна истиҥник ахтар. Миигинэн сахалыы оҥоһуктары, оҥоһуктары ылларара. Ону мин Сардаана фабрикаттан ылан бараммын, посылкалаан ыытарым Онтон кини миэхэ ол оннутугар таҥас арааһын булан ыытара: «Кэлин Уолбаҕа кэлэ сылдьыбыта, онно алтыспыт Баишева Кларалааҕы, Доргуева Пашалааҕы, Агашалааҕы кытта көрсөн дуоһуйа кэпсэппит. Эдьиий кылааса илдьэ сылдьан сир астаппыта, сири дойдуну кэриттэрбитэ» диэн Любовь Филипповна ахтар. Санитарканан ыраах Белоруссия сириттэн сылдьар Попова Лакомская Мария Ивановна сэрии кэнниттэн Уолба уолугар Попов Николай Гаврильевичка кэргэн тахсан ол кэмнэргэ бу кыргыттары кытта бииргэ үлэлии сылдьыбыт. Балыыһаҕа уон үс сыл үлэлээбит. Герой ийэ, уон үс оҕолоох, элбэх сиэн эбэтэ, хос эбээтэ Үлэ тыыл ветерана, ССРС доруобуйатын харыстабылын туйгуна, ийэ буолуу иккис истиэпэнэ мэтээллээх ийэ, эбээ, хос эбээ, түөрт дьон сыл устата эҥкилэ оһуох эмчитинэн үлэлээбит, билигин төһө даҕаны төрөөбүт нэһилиэгиттэн тэлэһийэн, баайҕаҕа олордор, дойдутун кытта сибээһин төрүт быспат ытык кырдьаҕас Анастасия Романовна Арахлеева туһунан кылгастык сырдатан аһарыахпын баҕарабын ол курдук анастасия романовна тыһыынча тоҕус сүүс отут сыллаахха уолба нэһилиэгэр орто бааһынай дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ тыһыынча тоҕус сүүс төрт да биир сыллаахха аҕа дойду улуу сэриитэ саҕаланар сылларыгар кыракый настя уон биир саастаах ыал улахан оҕото инньэ гынан ийэтигэр көмөлөһөр санааттан үөрэҕиттэн тохтоон колхозка үлэлии тахсыбыта. Бу үлэлээн кини тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир төрдөн биэс сыллардаахха Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сылларыгар килбиэннээх үлэтин иһин диэн Сталин төбөлөөх мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Эһэлии бүтэн, тынчы тоҕус сүүс түөртэн биэс сыллаахха кыракый Настя үөрэҕин-салҕаан, Уолба сэттэ кылаастаах оскуолатын бүтэрэн, салгыы үүнүү-сайдыы суолун тутуһан, Дьокуускай куоракка берсердэри, акушердары бэлэмниир оскуолаҕа үөрэнэ киирбитэ. Тунча тоҕүсүс бүтүн икки сыллаахха үөрэҕин ситиһиилээхтик түмүктээн, эдэркээн исписэлииһи төрөөбүт дойдутугар ахтылҕаннаах буолбатыгар анаан, дьэ манна кыыспыт, үлэһит буолан ананан кэлбитэ. Дьэ бу Тунча тоҕүсүс бүтүн икки сыллаахтан саҕаламмыта Анастасия Романовна дьону быыһыыр, дьону арчылыыр, араҥаччылыыр, үгүс түгэннэргэ Олох араас түгэннэригэр үгүс сүбэни биэрэр, сындалҕаннаах, таһаарыылаах, айымньылаах үлэтин аартыга. Бу үлэтин аартыга дойдутуттан саҕаламмытын Анастасия Романовна наһаа истиҥник саныыр, тоҕо диэтэргин, оччолорго саха норуотун саарына, улуу отоһут Фома Петрович Чашкин, Куома Чааскын тыыннааҕа эбитэ үһү уонна кини Истиҥ тылларынан, элбэх үгүс сүбэтинэн, алгыһынан, үлэм саҕаланан бу курдук мин таһаарыылаахтык үлэлээбитим диэн Анастасия Романовна наһаа истиҥник ахтар. Эдэркээн үлэһити иккис сылыгар фельдшерскай-акушерскай пуун хибидиссэйинэн анаабыттара. Мантан салгыы тыһыынча тоҕус сүүс бүөһүн түөрт сыллаахха Анастасияны Үөһээ Бүлүгэ детдом, оскуола уонна детсад медүлэһитинэн анааннар комсомол сорудаҕынан үөһэ бүлүүгэ баран түөрт сыл үлэлээн кэлбитэ. Тыһынча тоҕус сүүс биэс он тоҕус сыллаахха дойдутугар төннөн кэлэн туора күөлүнэн, уолбанаан, баайаҕанан үлэлээбитэ. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс алта уон түөрт сыл түөрт сылтан тыһыынча тоҕус сүүс алуон сылга диэри пенсияҕа тахсыар диэри кини баайаҕа балыыһатыгар бэриниилээхтик уонна таһаарыылаахтык болдьон доруобуйатын араҥаччылыыр, арчылыыр, харыстыыр, килбиэннээх үлэтин үлэлээбитэ. олоҕун аргыһынаан Иннокентий Власьевичтыын биэс оҕоҕо биэс оҕоҕо күн сирин көрдөрөн олох киэҥ аартыгар үктэннэрбиттэрэ Анастасия Романовна пенсияҕа тахсан баран оҕо саадыгар фермаларга медигынан үлэлээбитэ тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһон аҕыс тоҕуон икки сыллардаахха нэһилиэккэ бастакы социальнай үлэһитинэн үлэлээбитэ баайаҕаҕа Анастасия Романовна Рахлеевтар эмчит утумнарын саҕалааччы. Ол курдук кини кэнниттэн бииргэ төрөөбүт балта, бииргэ төрөөбүт быраата эмиэ эдьиийдэрин утумнааннар, медик үлэтин баһылааннар, идэтин баһылааннар уһун кэмҥэ айымньылаахтык медигинэн үлэлээбиттэрэ. Анастасия Романовна бэйэтин төрөппүт үс кыыһа эмиэ медиктар. Ытык киһибит билигин төһө даҕаны сааһыран олордор, айымньылаах аартыгыттан харыс да халбарыйбакка билиҥҥэ диэри айымньылаахтык үлэлии олорор. Ол курдук кини төрөөбүт нэһилиэгин историятын, нэһилиэкпин туһунан заметкалары республикабыт араас хаһыаттарыттан кырыйан, мунньан, паапка оҥорон хаста даҕаны манна музейга, библиотекаҕа бэлэхтээбитэ. Маны таһынан кини Франция учуонайын кытта суруйсан, күн бүгүҥҥэ диэри суруйса олорор. Итини таһынан кэргэнин чугас аймаҕын Георгий Михайлович Андросов туһунан эмиэ чинчийиилэри ыыппыта. Маны таһынан дьоҥҥо, аймахтарыгар, биир дойдулаахтарыгар, төрүччүлэрин оҥороллоругар биир сүрүн сүбэлэтэр киһилэрэ сир түннүгэ буолан билиҥҥээҥҥэ диэри барыбытыгар сүбэлии-амалыы олорор ытык киһибит буолар

Идэ талынар кэмигэр үгүс толкуй буолбатаҕа, оччотооҕу кэмнэргэ киэҥ Арассыыйаттан кэлэн Саха сирин тыатыгар үгүс дьону быыһаабыт Наталья биэсэри ыалтан ыалга арыаллаан, үгүс үөрүйэҕи ылынан, алдьаммыт шприц баайданан, онтон олуһун астынан куукулатын эмтиирэ, быраас буола оонньуура. Ол бигэтик быһаарбыта уолба үгүс сылларга эрэллээх эмчиттэнэрин. Бүгүн Лариса Павловна уолба дьонун бырааһа, Таатта улууһун бастыҥ биэстэрэ, Россия эбэ хотун туйгун эмчитэ, күндү ийэ, эйэҕэс эбэ, үтүө мааны далбар хотун. Бүгүн кэпсиир киһибит Уолба дьонун, оҕо аймаҕын дьолугар төрөөбүт, Уолба эмтиир пуунун тоҕус уонча сыллаах историятыгар саамай уһуннук, отут биир сыл, үрүҥ тыыммытын өллөйдөөбүт, хара хааммытын харыстаабыт Мэҥэ Хаҥалас Чыа майгытыттан төрүттээх Лариса Павловна Попова. Лариса Павловна Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон икки сыллаахха Дьокуускайдааҕы медучилище фельдшерскэй отделениетын бүтэрэн, саас Уолба алааһыгар үктэммитэ. Полина Васильевна стручкова-акушерка уонна Андросова Тамара Григорьевна санитарка бааллара. Кинилэр Уолба дьонун эмтиир, кинилэргэ аанньал буолар улахан олох, үлэ суолугар сирдээбиттэрэ. Лариса Павловна кэпсиир: оччолорго балыыһа билигин Анна Павловна Тарасова олорор тэлгэһэтин иҥэр баара, оһоҕунан оттуллара. Оройуон киинигэр киирэр суол ис куһаҕана, нэһилиэк балайда киэҥ сиринэн тэнийэн олорор. Ыарыһахха ыҥырдахтарына, мотоциклынан, бэлисипиэтинэн сылдьарым. Дьахтар төрөтөрбүт Лариса Павловна икки тыһыынча уон үс сылтан суһал көмө старшай фельдшерынан ананан Ытык Күөлгэ олохсуйбута. Икки тыһыынча уон алта сылтан поликлиникаҕа профкабинет үрдүк категориялаах фельдшера. Лариса Павловна Уолба алааһыгар олоҕун дьолун булан, түөрт оҕолоох, түөрт сиэннээх. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус уон аҕыс икки тыһыынча түөрт сылларга Доруобуйа харыстабылын министерствотын Бочуотунай грамоталарынан наҕараадаламмыта. Сыралаах үлэтин иһин икки тыһыынча сэттэ сыллаахха эмп үлэһиттэрин уон бэһис съездэрин делегатынан буолбута Российскай Федерация Доруобуйатын харыстабылын туйгуна бэлиэнэн наҕараадаламмыта

Үтүөкэн майгылаах, үтүөрүҥ диир тыллаах, Үүт маҥан халааттаах, Оо, быраас барахсан! Бырыа тыллара биһиги бүгүн кэпсиир Уолбабы талааһын кийииттэригэр, маҥан халааттаах аанньалларбытыгар анаммыт курдук эбит Александра Ивановна Нестурева акушерка, Саха Республикатын доруобуйатын харыстабылын туйгуна. Кини тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки сыллаахха Дьокуускайдааҕы медучилищены бүтэрэн, уолбаҕын анан үлэлии кэлбитэ. Эдэр акушерка кыыһы, баай уопуттаах биэстэр Лариса Павловна Попова, санитарка Зинаида Филипповна Бысыына үөрэ-көтө көрсүбүттэрэ, баай уопуттарыттан үллэстибиттэрэ сүбэ-ама, күүс-көмө буолбуттара. Саҥананан үлэлии кэлбит акушерка кыыс үгүс быызаптарга сатыы сылдьан, уолба алааһын иилии эргийбитэ. Үгүс кырачааннар Күн сирин көрөллөрүгэр бэйэтин кылаатын уурсубута. Оттон билигин Александра Ивановна нэһилиэк олохтоохторун махталын, убаастабылын ылар дириҥ билиилээх акушерка, абыраллаах аанньал киһи. Мария Иннокентьевна Никонова биэссэр, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕон тоҕус сылтан Уолба балыыһатыгар үлэтин саҕалаабыта. Кини араас кэмнэргэ акушерканан, биэссэринэн үлэлээбитэ. Икки тыһыынча уон үс сылтан Марина Кентьевна олохтоох балыыһа сэбиэдиссэйинэн анаммыта. Биэстэр Маша диэн истиҥ ааттанан Марина Кентьевна дьон-сэргэ убаастабылын ылар, идэтигэр бэриниилээх үлэһит киһи. Бу кэмнэргэ санитаркаларынан Христина Филипповна Харайданова, Августа Семеновна Рахлеева, Майя Юрьевна Нестроева тэҥҥэ үлэлээн кэллилэр. Билиҥҥи хаҥсык уустук кэмигэр биһиги үлэһит кыргыттарбыт үгүс үлэн ыыттылар, нэһилиэктэрин олохтоохторугар прививка тураран, үлэһит кыргыттар икки тыһыынча сүүрбэ сыл түмүгүнэн «За профессиональный подвиг в борьбе с ковид» диэн анал ааты ылбыттара ПАК коллективин биир улахан үөрүүтүнэн икки тыһыынча уон аҕыс сылтан сырдык ыраас саҥа балыыһа дьиэтэ үлэҕэ кириитэ буолбута. Үүммүт доруобуйа сыла үтүөкэн майгылаах балыыһа коллективыгар өссө үрдүк ситиһиилэри түстээтин, чэгиэн доруобуйаны, үгүс үөрүүнү-көтүүнү эрэ аҕаллын!